Inselmulkom sinjuri għal xooter intkom l-irqa u anke dawk li huma daqsxejn imbaċċnin jekk għandkom xi tajba ibatu inna hawnhekk. Sewwa tgħid, eh? Għax hawn l-imbaċċnin. U f'soċjetà fejn tista' tgħid għandna problema ta' obeżità, tajjeb irridu noqogħdu attenti minn dawk l-ostrina sweeteners. Eżatt, dawn is-sweeteners għaliex jintużaw daw jiena mal-kafe u mat-te fruktu u zokkor hawn min qed jieħu daw l-sweeteners, però huma tajbin għalina? Le, għaliex eh, daw l-sweeteners mill-lider babsulek daqsxejn moħħok sewwa. Issa, tieġa qed sew. Ħafna mbaba stira kemm. Imma sa jien tajt it-sokkor kompletament. Però għan-nies illi ma jistgħux jaqtaw dan is-sokkor, eh, kunu għafu li din is-sustanza li hija suclose xi ħaġa jekk jisimha tajjeb li hija waħda mill-iktar komuni. Skont l-AHA, l-American Heart Association jew xi ħaġa hekk, daw qalu li isma' in-nisa jistgħu jieħdu sa disa' kuċċarini u l-irġiel jistgħu jieħdu sa sitt kuċċarini kuljum. Issa inti ovvjament mhux ħadħodhom hekk, imma dawn jinsabu f'affarijiet li aħna nieħdu bħal fejn naf diet drink, soda drink, fiċ-chewing gum qed tifhem u sar studju wkoll fuq 75 persuna illi wara li studjawhom wara li jieħdu din is-sustanza flok joqsilhom iġuħ jiżdidilhom ħafna u ħafna iktar. Ġifieri, irid noqgħodu taqxi attenti. Eh? Ekku, kasaq taħ kompletament it-sokkura li jien. Imma sinjuri, intom tafu x'inhuma l-school grannies? Ma nafx. Ma tafx? Ħansir naf. Bonġu. Bonġu. Bonġu lilkom ukoll. X'ismek? Patricia. Kemm ilkom tagħmlu għad il-biċċa xogħol? Tieni sena tagħna kalli. Aħna qegħdin erba' grannies, kollha l-istess seta' fuq 60 sena, nħossuna li aħna żgħażagħ ukoll magħhom. Qed ninnota li t-tfal jafukhom sew ukoll, eh, ġifieri kollha. L-imma li naraw is-safety tat-tfal li jidħlu għall-ġurnata skolastika tagħhom li safety bħal speċi jidħlu ferħanin why not tu. Kif kif bdejtu propjament? Saret is-sejħa mill-Kunsill għax di qiegħda mal-Assoċjazzjoni tal-Anzjanità Attiva, saru applications, sejħa l-applications,

Prosit kbira lil dawn l-anzjani li ħadu din l-inizjattiva u nħajru lokalitajiet oħra sabiex jagħmlu użu mill-ħbib ta' l-anzjani għaliex biċċa ta' xogħol vera tajba u interessanti. Eh? U jien għalija mill-anzjani morru fuq it-tfal li erġajna daħħalnihom tlabna l-pariri tagħhom biex bħalma tafu qed nippruvaw insolvu issues kbar ta' dan il-pajjiż mil-lenti tagħhom. Aħna Malta, x'nistgħu nagħmlu biex jekk tiġi xi gwerra nkunu nifilħu għaliha? X'nistgħu nagħmlu? We could use a sign truck. Like, like we use like an agreement on a paper. Like we agree to come in peace. Ma' min Like- imma? Like with different countries if they try an attack. Eh, all right. We, we can like do agreement, we, we, we connect our countries and we, and we be good to each other. Ġifieri we don't fight imma we agree not to fight. Aħna Malta. Għanna morru namlu gwerra jew le? Joġbukom il-gwerer? Le. Le. Le jew iwa? Le. Intom qatt ma tiġġieldu ma' ħadd? Le. Le. Mm. Mela, x'taħsbu l għandna nagħmlu? Għandna nagħmlu gwerra jew nkella le? Le. X'jiġri fil-gwerer? Jinkisru dar. Aħna ma jistax jiġrilna hekk jew le? Le, għaliex? Għax aħna forsi meta nkunu barra tinkiser id-dar. u ma jidrinna xejn. Ikun hemm signs no gwerra allowed. Itmur tajt lil Ġesu biex iwaffqu l-gwerra. Għalik biex ma jkonniex gwerer nagħmlu sign no gwerra allowed. Eh, u għajt lil Ġesu. U eh, ngħidu l-Ġesu għax isu Ġesu jikmanda jekk ikun xaw gwerer. Thank you. U dak kien kollox minna ħata xuter, narawkom għada. Saħħa!